Ngā mihi nui ki a koutou. A kāti, e hoa mā e rima anō ngā tohu kairangi ka tukuna atu i tēnei pō, ā, ko te kaitaunaki i ēnei tohu ko Te Taura Whiri i te Reo Māori. Ā, kia karangahia mai ngā ingoa o ngā toa tohu kairangi, tēnā haramai koutou ki te atamira nei. Tuatahi, ko Miriona. Hashtag ko Miriona, e whakatauira ana tēnei kaupapa i te wairua mariu me te nui o te whakapau kaha e hiahiatia ana kia tutuki, kia tutuki ai ngā tūmanako o te ture reo Māori me te Maihi Karauna. E whakaatuhia ana anō hoki te haumitanga ki roto i te reo Māori me tōna whakatairanga Ā, whakatairangatanga e tika ana. Hei ngā tau e tū mai nei, ka kitea ngā momo kōkiritanga pēnei i te kotahi miriona puta noa i te kāwanatanga. Ko te hīkoi reo Māori i Whāngārei. Ahakoa te paku o te rauemi me te wā, nā te whakapau kaha tonu o te hapori i tū ai tētahi hīkoi whakanui i te reo Māori me ōna ngohe whai pānga. Anō nei hei tohu i te ngākau whakapoke, ngākau mariu hoki, ā, e tika ana mō te whakarauoratanga o te reo Māori. Me mihi ki ngā kaiako me ngā ākona i te Kura Tai Tamāhine o Whāngārei me tō rātou upoko mārō ki te whakatū taiopenga pēnei hei tauira mō ngā tau e tū mai nei. Tuatoru, ko Fosh, Fosh, Fosh Uka. Ā, tata ana ki te 600 ngā tāngata i tae atu ki ngā akoranga reo Māori i ahu mai rā i te whakatairanga reo rua o tētahi pakihi ika me ngā rīwai parae i Ōtautahu, Ōtautahi. Ka tere horapa te rongo i ngā iarere o te motu, ā, he whakatinana anō hoki i te pepeha a Te Taura Whiri i te Reo Māori ahakoa iti, akona, Kōrerotia. Tuawhā, ināianei kei a koe te wā, Guy on Esplanade. Woo! E te hoa, e kare mā, kia mōhio mai koutou, ka kite ana mātou i a mātou, ā, māua ko taku hoa i a Guy on, ka kore ia e kōrero Pākehā mai, ka kōrero Māori mai ia i ngā wā katoa. Te tangata nei, kāre i te mau taringa, kāre he take, ahakoa kāre anō kia rua tau ia e ako ana i tō tātou reo. Engari kei te mōhiotia whānuitia tana mahi i te pūrongo o te ata, te hōtaka rongo kōrero, kōrero o te wā, o te reo irirangi o Aotearoa, arā, Radio New Zealand. I whakamihia te tautoko o te reo irirangi o Aotearoa mō te whakarauora reo Māori i ngā tohu reo 2016, ā, hei whakanui i te whakaū whaiaro o Guyon ki te ako me te whakamahi i te reo Māori ka tuku mihi anō ki a Guyon Espiner. Ā, anei anō ko te toihau o Te Taura Whiri i te Reo Māori, ko Ahorangi Rawinia Higgins hei tāpae atu i ngā tohu. Homai anō te pakipaki.
Nō reira, tēnā koa, haramai koutou katoa. Koutou nō kotahi miriona ko te hīkoi reo Māori Whāngārei, Fosh, Uka, Guyon, Espinal, haramai koutou katoa ki te atamira.
Ehara au i te ika. Ā, nau mai, haere mai, piki mai, kākia mai ngā mihi o te pō. Ā, tēnā tātou kua whakarauika mai rā rau i te tuanui o tānei whakapiripiri, kei aku nui, kei aku rahi, kei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Kī tonu te whare, Kī tonu te whare i te tangata moiho ki te kōrero Māori nē. Kei te whakamā au. Nā mihi ki a koutou ki te Taura Whiri, nā mihi ki a koutou mō te Tohu, ā, tumeki tonu au i te whakatau. Ngā mihi ki a koutou mō tō koutou mahi ki te whakatairanga te reo Māori i a rā, i a rā. Mei kore ake koutou hai tohutohuhia mātou. Uh, nā mihi ki a Koroa, ko Stacey rawa ko Scotty Morrison. Uh, ahakoa te aha ngā ahotanga o, o te wā, he pau tonu Koroa māku. Uh, nā mihi ki a koutou ki te whānau o te reo Rangi o Aotearoa, ko Jim Mather rātou ko Paul Thompson, uh, ko Shannon Haunui Thompson. Uh, nā mihi ki a koutou uh, mō tō tautoko. Ko te aronga, ko te aronga o tō mātou kaupapa ki roto i te reo Rangi o Aotearoa, ki te horapa te reo Māori, ki roto i ngā ahoatanga katoa, i ngā mahi i a rā. I te, i te timatanga o tō mātou haerenga, he maha ngā whakahoki kōrero He maha ngā amuamu i haere ana ki Te Reo Warenga o Aotearoa i taua wā. Kāti te patu taringa. He aha tō reo kihi? Ahakoa te rā i haere tonu mātou, Haere tonu. Ā, e mānukanuka ana ko ētahi o te minenga i taua take, nē. Ā, ahakoa te rā, ā, kua huri te tai. Kua huri te tai e nāianei. He maha ngā tautoko e hangai ana ki te reo Māori, ā, kei runga i te aropaho auraki, nē. Kai te harikoa au ki tēnā. Nā te mea, te reo Māori te reo ake o Aotearoa, te reo Māori te arero ūkaipō o te motu. Hei whakakapi ake i taku kōrero, nā mihi ki a koe, Emma Espiner, taku hoa rangatira. Taku aroha ki a koe, i teitei ake i te rangi, i hohonu ake i te moana, i whānui ake i te ao tukutuku. Nō reira, ngā mihi ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.